Assalamu alaykum hormatly ildeşler. Men jurnalist Allamrat Rahimow. Bu gün 2021-nji ýylyň 16-njy awgusty. Azat Türkmen kanalymyzyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Hormatly ildeşler, siz eýýäm indi habarlysyňyzam, dek düýn 15-nji awgustda Talybanlar Owganystanyň paýtagty Kabuly eýelediler. Naha, e, dek öten agşam Al Jazeera telekanaly Owganystanyň Talyban güýçleriniň Kabuldaky prezident köşgüne girip, ina özlerini alyp başlaryny görkezdi. Ina şu Owganystanyň prezidentiniň köşgü şu Kabuldaky. Ina Talybanlar hem şu köşgüň içinde ina arkaýyn gezip ýörler. Indi özlerini şu köşgüň eýesi hem şu ýurduň eýesi hökmünde alyp barýarlar. ynha bir otagdan beýleki otaga geçip, hem özlerini ynha surat aldyryp, wideo düşürip, köşgüň içinde ynha aýlanyp ýörler. Gynansak-da, indi bu amala aşyrylan, durmuşa geçirilen fakt. Ýagny, tutuş Owganystan, edil häzirki şu günki gün bolmasa-da, ýene birnäçe günden tutuş Owganystan Talybanyň doly kontrollygyna geçer diýip indi aýdyp boljak. Awa, indi edil häzirki wagt Owganystanyň içinde elbetde Talybanlara garşylyk görkezýän güýçler hem bar. Şol sanda Owganystanyň demirgazyk regionlarynda biziň türkmenlerimiz hem garşylyk görkezmeklerini käbir etraplarda dowam etdirýärler. Indi ha bilşiňiz ýaly, dek iki gün mundan ozal Balh welaýatynyň paýtagty Mazar-i-Şerif hem talybanlar tarapyndan ele geçirildi. Mazar-i-Şerifde özbekler, täjikler bilen birlikde türkmenler hem howçum bolup oturýarlar, örän köp sanly türkmen raýatlary şo taýda ýaşaýarlar. Biziň milletimiziň wekilleri Elbetde, bulam örän alada dörediji ýagdaý. Ýene bir ara, ýene-de bir alada döredýän ýagdaý, olam biziň käbir türkmenlerimiziň henizem talybanlar bilen söweşlerini dowam etdirmekleri. Türkmenistan bilen serhet ýakadaky käbir regionlarda, etraplarda türkmenler bizde bar bolan maglumata görä, henizem garşylyk görkezmeklerini dowam etdirýärler. Indi bu ýagdaý Ýakyn wagtlarda bu türkmenleň ykbalynyň nähili boljakdygy baradaky möhüm soragy orta getirýär. Şular barada, şu türkmenleň ykbaly barada Türkmenistanyň häkimiýetleri nähilidir bir alada edýärlermi? Alada edýärler diýip çaklamaga ýa-da pikir etmäge hiç hili esas ýok. Ýogsa, beýleki bir tarapdan, Türkmenistanyň häkimiýetleri soňky wagtlar Talybanlar bilen gizlin ýagdaýda Aşgabatda hemem Katarda gepleşik geçirip geldiler. Bu barada käbir habar agentlikleri habaram berdiler. Ynha iň soňky soňky täzeliklerden birem bilşiňiz ýaly geçen ynha dek geçen hepde 12-nji awgustda Azatlyk radiosynyň rus dilli sahypasynda bir maglumat peýda boldy. Ýagny 11-nji awgustda Türkmenistanyň resmi delegasiýasy Katarda Talybanyň delegasiýasy bilen ýörite gepleşik geçiripdirler. Her gezek bolşy ýaly, Türkmenistan tarapy bu barada hiç hili resmi maglumat berenok. Mundan ozal, na bilşiňiz ýaly, geçen aý iýul aýynyňam onuna Talybanyň ýörite delegasiýasy Aşgabada gelip, Aşgabatda Daşary işler ministrliginde gizlin bir gepleşik geçirip gidipdir. Elbetde, talybanlar bu gepleşigi gizläp oturmady, emma Türkmenistanyň hökümeti bu gepleşigi gizledi. Şu barada-da Azatlyk Radiosy Talybanyň ýörite press sekretarynyň ýörite metbugat gullugynyň wekilinden maglumat alyp, şu barada maglumat berdi. Bu barada başga-da käbir habarçy eşitmeleri maglumat berdiler. Ondan ozal fewral aýynda, şu ýylyň fewral aýynda-da Türkmenistanda Talybanlar gepleşik geçirip gitdiler. O barada-da şo gepleşik geçenden soň Talybanyň özleri beýan editdiler. Talybanlar bu baradaky wakany gizläp oturanoklar, emma Türkmenistanyň häkimiýetleri şu geçirýän gepleşiklerini gizlin geçirmäge çalyşýarlar. Näme üçin? Näme nämäni gizleýärler? Olary bilen şu günki güne çenli Talybanlar aslynda terroristik güýçler diýlip hasaplanylýar. Ol 2000 üçünji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi tarapyndan terroristik gurama diýlip, terroristik hereket diýlip atlandyrylyp ýörite status berildi. Şol sanda dünýäň köp ýurtlary tarapyndan hem, hökümetleri tarapyndan hem Talybanlar hereket terroristik hereket diýlip hasaplanylýar. Şoň üçin ýaky ýaňy ýakyna çenli bu Talybanlar bilen geçirilýän gep gepleşik geçirilenokdy, ýöne soňky wagtlar Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekilleri hem Katarda Talybanlar bilen gepleşik geçirýändiklerini yglan edip başladylar. Şol sanda Owganystanyň hökümeti hem belli bir käbir ylalaşyklara gelmek üçin Talybanlar Talyban güýçleri bilen gepleşik geçirip başladylar soňky döwürler. Ýöne Türkmenistanyň häkimiýetleri şu öz geçirýän gepleşiklerini gizlemäge çalyşýarlar. Diýmek, Şol geçirilýän gepleşikleň gün tertibinde nähilidir bir gizlin temalar bolmaly. Bolmasa näme üçin ony gizlemäge nähili esas bar? Bolýa siz Türkmenistanyň häkimiýetleri arkaýyn aýdyp bilerler, sebäbi ina şu ýylyň ýazynda Talybanyň delegasiýasy Moskwada baryp gaýtdy. Orsýetiň hem häkimiýetleri bilen gepleşik geçirip gaýtdylar. Olar gizläp oturmadylar. Orsýetiň häkimiýetleri gaýta olary telewideniýede-de görkezdiler. Hawa, Türkmenistanyň häkimiýetleriniň şular ýaly açyk beýanat etmegine näme päsgel bolýar? Hawa, ine bular Talyban güýçleri terrorist güýçler. Ýöne Türkmenistanyň häkimiýetleri aýdyp bilýär, näme? Na Günbataryň hem käbir ýurtlarynyň delegasiýalary Katarda Talyban güýçleri bilen gepleşik geçirip ýörler. Na Owganystanyň hökümeti hem özi gepleşik geçirip ýörler. Orsýetiň hem häkimiýetleri gepleşik geçirip ýörler. Biz hem ne geçirýäris diýip biljek. Hawa, onsoňam gepleşik geçirmäge belli bir derejede esasam bar. Näme üçin? Sebäbi Owganystan goňşy döwlet. A Talybanlar hem Owganystanyň içinde hereket edýän örän uly, güýçli bir hereket. Ony boýun alsaň hem alaýmaly, almasaň hem alaýmaly. Şonuň üçin Türkmenistanyň hem howpsuzlyk ýagdaýy şolaryň alyp barjak, şolaryň alyp barýan syýasatyna, şolaryň edýän işlerine günden-güni bagly bolup durýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň häkimiýetleri göni açyk yglan edip, ynha, Türkmenistanyň howpsuzlygynyň ýagdaýyny, howpsuzlyk bilen baglanyşykly, howpsuzlygy bilen baglanyşykly meseleleri göz öňünde tutup, biz Talybanlar bilen gepleşik geçirýäs diýip, arkan aýt, aýdyp bilerdiler. Ýöne mydama bular gepleşigi gizlin geçirýärler. Ine, soňky gezek geçirileninde, geçen aýda, ine, iýul aýynda geçirilen gepleşikden soň Owganystanyň Daşary işler ministrligi resmi nägilelik bildirdi. Nähili nägilelik bildirdi? Eger Talyban güýçleri bilen haýsydyr bir resmi hökümet gepleşik geçirýän bolsa, olary bilen bize sala salan bolsalar gowy bolardy. Bu Owganystanyň öz resmi hökümetine hormat goýulşynyň alamaty bolardy diýen ýaly nota ýerleşdirdi. Owganystanyň Daşary işler ministrligi. Şol notada-da nägilelik bar. Näme üçin Türkmenistanyň häkimiýetleri bize duýdurman biziň arkamyzdan biziň duşmanlarymyz bilen gepleşik geçirip ýör? Şony bize duýduryp, biz bilen maslahat salşyp, biz bilen konsultasiýa alyşybam geçirip bilerdiler diýlen äheňde beýanat ýaýradylar. Indi bula bir tarapy, ikinji tarapy. Häzir soňky wagtlar ine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem oň koalision soýuzdaşlarynyň Owganystandan öz güýçlerini çykarjakdygy barada şu ýylyň ynha mart aýynda eden beýanatlaryndan soň, hususanam Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Jo Baýdeniň mart aýynda eden, şu barada eden beýanatyndan soň, talybanlar öz hereketini hasam güýçlendirdiler. Sebäbi olar eýýäm bildi, Hä, Amerikan Birleşen Ştatlary indi bize garşy göreşmäge bulaň eli ýetenok, bular indi gitmekçi. Hereketlerini güýçlendirip, etrap yzyna etrap, welaýat yzyna welaýatlary basyp alyp başladylar. Emma Amerikan Birleşen Ştatlarynyň güýçleri Olaň häkimiýetleri ýigrimi ýyl mundan ozal Owganystanyň içine baranlarynda, Biz tertip-düzgüni berjaý etjek, biz howpsuzlygy berjaý etjek şu taýda, üpjün etjek. Biz şu taýda demokratik jemgyýet gurjak diýip baran Amerikan Birleşen Ştatlarynyň güýçleri näme üçindir bu basylyp alnyşlyga asla üns bermän başladylar. Diýmek, olaň maksady onda ozal başda Owganystanda demokratiýany gurmak däl, Owganystanda howpsuzlygyny üpjün etdirmek däl-de başga maksat bolup çykýar. Eger Owganystanyň howpsuzlygy bulary alada goýýan bolsa, onda näme üçin amerikan güýçleriniň, amerikan häkimiýetleriniň göni gözüniň alnynda talybanlar ine soňky eýýäm iki aý bäri näçe territoriýalary basyp alyp başladylar, emma olardan hiç hili reaksiýa bolmady. Günbatar koalisiýanyň güýçleri tarapyndan. Gaýta olar öz goşunlaryny çykarmak bilen çykarmaklaryny dowam etdirdiler. Indi beýleki tarapdan, soňky şol geçen ýigrimi ýylyň dowamynda, ine, iki müň birinji ýylyň on birinji sentýabrynda bolan terror hüjümi diýlip atlandyrylýan wakadan soň, ýagny iki müň birinji ýylyň on birinji sentýabrynda Nýu-Ýorkdaky iki sany söwda merkeziniň binasyna uçar bilen edilen hüjümden soň, soňra Pentagonyň, şol gün Pentagonyň binasyna uçar bilen edilen hüjümden soň, bilşiňiz ýaly, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň häkimiýetleri bu işde Al-Kaýdany aýypladylar. Şol sanda Talybanyň hem şu Al-Kaýda ýardam berýändigini bahanalap, Owganystanyň içine hem oktýabr aýynda, şol ýylyň oktýabr aýynda hem goşun saldylar. Bolýa, indi olaryň maksady nämedi? Owganystanda Owganystandaky terrorizmi kökü-damary bilen ýok etmek. Şol sanda Osama bin Ladeni we Al-Kaýdanyň beýleki liderlerini liderleriniň ele berilmegini gazanmak. Emma bu maksatlaryň hiç biri amala aşyrylmady. Ýigrimi ýylyň dowamynda trillionlarça dollar harç edildi. Tutuş owgan hem Yrak kampaniýasyna trillionlarça dollar. Şolardan şol bir sanda her ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlary Owganystanyň harbylaryny hem howpsuzlyk güýçleriniň işgärlerini işgärlerine tälim bermek maksady bilen 4 milliarddan gowrak her ýylda 4 milliard dollardan gowrak pul harçlady. Özleri hem şu çaka çenli Owganystanyň umumy harby güýçleriniň ýa goşun sanynyň 300 müňe golaý esgerden ybaratdygy yglan edilip gelýär. Indi Talybanyň şu günki gün güýji segsen bäş müň töweregi adam güýji, söweşiji güýji diýlip hasaplanylýar. Segsen bäş müňden ybarat talybanlar üç ýüz müň töweregi esgerli Owganystanyň harby güýçlerini gysyp, kowup çykaryp, yzly-yzyna welaýatlary basyp alyp başladylar. Indi ine dek düýnem indi paýtagty basyp aldylar. Hany ol üç ýüz müň sany goşun, birinjiden-ä? Hany olara berlen tälim? Ýigrimi ýylyň dowamynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Günbataryň instruktorlarynyň, tejribeli ofiserleriniň belent beren tälimleriniň netijesi nirede? Hany ol milliardlarça dollar harç edilip, Owganystana, Owganystanyň esgerlerine, harbylaryna berlen ýaraglar? Hany olaryň ula ulanmak başarnygy? Hany olaryň garşylyk görkezmek başarnygy? Hany, bu nirede? Bilýäňizmi näme üçin? Şu zatlar şeýle boldy. Sebäbi şol kagyz ýüzünde görkezilen san Owganystanyň, Owganystanda 300 müňe golaý harby esger bar diýip görkezilen san ýalan maglumat bolup çykdy. Ol diňe pul ýuwmak üçin görkezilen san bolup çykdy. Milliardlarça dollar harç edilen pullaryňam köp bölegi şo taýda Günbataryň çinownikleriniň şuň üsti bilen iş alyp barýan guramalaryň kiselerine, şolaryň ýolbaşçylarynyň kiselerine hem hem Owganystanyň resmileriniň çinownikleriniň kiselerine siňip giden pul bolup çykdy. Hakykat ýüzünde-de Owganystanyň tutuş harby güýçleriniň 50 müň töweregi esgerden ybaratdygy aýdylýar. 50 müň töweregi 300 müň töwerek däldi. Şoň üçin hem Owganystanyň esgerleri hiç hili garşylyk görkezip bilenoklar. Talybanyň bar ýerinde Owganystanyň güýçleri dessine çekilýär. Ine, edil şu günki gün hem Talybandan gaçyp Özbegistanyň territoriýasyna geçen birnäçe sany harby uçara Owganystanyň, bagyşlaň, Özbegistanyň harby gorag güýçleri ýarag ulanmaga mejbur boldular, sebäbi bir rugsat kesip geçipdirler. Edil häzirki wagt şu harby birki sany harby uçaryň atylyp ýere gaçyrylandygy sebäpli o taýda adam ýitgiler hem bar. Ýagny Owganystanyň harbylarynyň tarapyndan ýitgi çekenler bar. Ondan daşary Owganystanyň esgerlerine soňky günler Täjigistanyň territoriýasyna, Özbegistanyň territoriýasyna kürsäp girip, şo taýyp geçmäge mejbur boldular. Hiç hili garşylyk görkezip bilmän. Ine bula meseläň ýaňky taraplary. Şo Günbataryň şu taýy gelip Ynha Owganystanda biz gorag üçin ederis, ynha Owganystanda biz terrorizmi köki damary bilen ýok ederis diýip alyp baran şo taýda 20 ýylyň dowamynda alyp baran syýasatynyň hem geçiren çäreleriniň ine netijesi. Muň üstesine, talybanlar döwründe bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýyldan iki müň birinji ýyl aralygynda neşe söwdasy hem neşe önümçiligi minimum derejä ýetirilen bolsa, talybanlar häkimiýetden çetleşdirilen soň, näme üçindir iki müň birinji ýyldan soň Owganystandaky neşe önümçiliginiň derejesi has ýokarlandy. Soňky ýyllar Owganystanda öndürilýän neşe ýaňky neşe önümi dokuz müň tonna, ýa-ki diňe ýöne daşary ýurda çykarylýan neşe önüminiň möçberi dokuz müň tonna hasaplanylýar her ýylda. Indi şu neşelerem nähili ýol bilen çykarylýandyr? Kim çykarýandyr öýdýäňiz? Dokuz müň tonna ol dokuz tonna-da däl. Ony sen kisäňe salybam çykaryp çykaryp ýetişjek gümanyň ýok. Ony sen halta salybam, ony sen çemedana salybam, eşegiň üstüne ýükläp horjuny horjunyň içini doldurybam, ony daşap gutarar ýaly däl. Ýylda dokuz müň tonna çykarmaly bolsa daşary. Ony elbetde şo taýdaky ýerleşýän harby bazalaryň, harby bazalardan uçýan, daşary ýurda uçýan ýük uçarlary arkaly daşalýandygy hakynda anyk maglumatlar bar, örän köp maglumatlar bar. Indi şu taýdan hem görünýär, näme üçin şo taý koalision güýçler girenden soň Owganystanda neşe önümçiligi gaýta artdy. 40 esse. Talybanyň döwründe geçirilenler 40 esse Owganystanda neşe önümçiligi artdy. geçen döwrüň dowamynda. Indi bolýaýnda Owganystana bular gowy niýet bilen barypdyrlar. Hany şu ýigrimi ýyl, geçen ýigrimi ýylyň dowamynda trillionlarça dollar pul harç edilenden soň näme üýtgeşiklik boldy? Göze dürter ýaly, görkezer ýaly zatlar. Men men ine ozalky Azatlyk radiosynda işleşen Owganystanly kärdeşlerimde soramda, hiç zadam görkezer ýaly hiç zat ýok diýýär. Hiç zat. ne ylym-bilim ojagy guruldy, ne adamlara ýaşaýyş jaý infrastrukturasy döredildi, ne medisina pudagy gowulandy, ne howpsuzlyk gowulandy. Sarp edilen trillionlarça dollaram, pullaram hem Günbataryň ýaňky ogurlarynyň kisesini doldurdy, hem Owganystanyň öz şenownikleriniň kisesini doldurdy şo pullar. Ine, gynansak-da ýagdaý şular ýaly. Indi şu wakaň fonunda-da Owganystanyň prezidenti entek talybanlar Kabula girmäge edil bir gün öň ýaly Owganystany terk edip gidýär. Oňam nirek gideni belli däl. Ynha şoň Owganystandan Kabulyň aeroportundan uçup duran suratyny, ýaňky wideosyny alypdyrlar. Käbir habar agentlikleri, ýene şoň Orsýetiň kanallarynyň, telekanallarynyň biri düýn şony görkezdi. Ine, şu Aşraf Gani şu prezident Aşraf Gani ynha uçura minip barýar. Düýn ilki maglumat ýaýrady. Hamala şol Aşraf Gani Täjigistana uçup gidipmişin, şo taýda e, gizlenýärmişin. Wagtlaýynça soňam günbataryň haýsydyr bir ýurduna gitmekçimişin. Ýöne şu gün Täjigistanyň häkimiýetleri hem Özbegistanyň häkimiýetleri hem, Gazagystanyň häkimiýetleri hem özlerine, öz territoriýalarynda prezident Aşraf Ganiň bardygyny inkär etdiler. Şol Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hiç biri hem Aşraf Ganiniň öz territoriýalaryna gelendigini tassyklap bilmediler. Indi bu taýda sorag ýüze çykýar, belki ol Türkmenistandadyr diýen sorag hem ýüze çykýar. Ol hem bolup biler, ýöne Türkmenistanyň häkimiýetleri eger şol geläýen bolandygyna, geläýen bolandygyna-da boýun almaýarlar, sebäbi Talybanlar Talybanlar göwnüne ýaramaýar. Owganystanyň prezidentini kabul edip, şeýdip mehman niýe mehman parazlyk etjek ýurduň hereketi, hereketini Talybanlar halamaýarlar. Halamazlar, şoň üçin düşünikli, indi häzirki wagtda prezident Aşraf Gani niýerlerde bir ýerlerde wagtlaýynça gizlenýär. Indi e, sorag ýüze çykýar. Häzirki galawoply ýagdaýda Soňky günlere çenli, indi şu günki güne çenli biziň türkmenlerimiz Owganystanyň demirgazygynda talybanlara garşylyk görkezip, talybanlaryň ýüzlerçesini gyryp, söweş alyp geldiler. Edil şu günki gün hem häzir çaknyşyklaryň dowam edýändigi hakynda maglumatlar gelip gowuşýar. Indi şol adamlar, biziň şo türkmenlerimiz-ä häzir, indi talybanlar häzir çäre görüp, şolary öldürerler, şolary gyrarlar. Emma şu barada Türkmenistanyň häkimiýetleri hiwi alada edýärlermi? Ýa Türkmenistanyň serhediniň golaýlarynda bir ýerde bir bosgunlar lagerini döretmek üçin iň bolmanda bir alada etdilermi? Özlerem görüp otyrlar, şu wakaň şu ösüp gidip oturyşyna şo taýdan bosgunlaň bir ýerik çykjak bolup soň jyrjaşar jyrjaşjakdyklary, şoňa zerurlygyň ýüze çykjakdygam görünip dur. Ol köre hasada. Şuň aladasyny edip indi-ha soňky wagtlar Täjigistanyň häkimiýetleri Owganystan bilen serhet ýakada ine lager gurup başladylar. Ine şo barada ine käbir habar agentlikleri ine Sputnik habar agentligi ýaňy ýakynda maglumat ýaýdatdy. E, Täjigistan ine owgan bosgunlary üçin ýörite bosgunlar lageriniň gurluşygyna başlady. A näme üçin şular ýaly çäräni Türkmenistan ýola goýmaly? Näme üçin şu serhet ýakada birnäçe bosgunlar lagerini goýup, şo taýyp iň bolmanda öz türkmenlerimizi kabul etmeliler? Näme üçin şoň aladasyny etmeliler? Ýok, bular gaýta talybanlar bilen geçiren gepleşiginde näme etmeli? Öz syrtlarynyň howpsuzlygyny goramaly. Bular diňe şoň gürrüňini edýändir, görüp otursaň. Sebäbi bosgunlar baradaky mesele asla agzalanok. Şol gepleşikler, şo geçirilen gepleşikler baradaky şol Owgan ýanky Talybandan Katardaky press sekretary habar agentliklerine interwýu berende, şony tassyklap bilenok bosgunlar baradaky meseläni ara atyp maslahatlaşdy. Ýok. Iki ýurduň howpsuzlygy barada hem hem söwda gatnaşyklary barada e, e, baradaky meseläni maslahatlaşdy. Talybanlar bilen intäk, talybanlar Kabula girmäke söwda gatnaşyklary barada gürrüň edýärler. Şonam Talybanyň wekili tassyklap otyr. Onda mundan ozal şu edilýän çaklamalar bardy. indi Owganystana gumanitar ýardamlary diýip, ýadyma yzygiderli ýük maşynlary ugradylyp otyr Türkmenistandan. Şolaryň hem aglabasynyň Talybanlara barýandygy hakynda şu wagta çenli aýdylyp gelinýär. Indi şu wakalary yzarlap otursaň, logiki taýdan şol dogry bolup çykýar. Entäk Talybanlar häkimiýeti ele almaka bular söwda gatnaşyklary hakynda iki iki tarap bilen hyzmatdaşlyk hakynda gepleşik geçirip gelýän bolsalar diýmek onda bular onda köpden bäri köp köp wagtdan bäri Türkmenistan tarapyndan şular ýaly golluk alyp gelýän bol gelen bolmaly. Üstesine Türkmenistanyň öz e, ilatly punktlaryna köp ýerlere elektrik togy ýetenok. Mydam tog geçip durdy. Soňky wagtlar ina paýtagt Aşgabatda adamlar toksuzlukdan kösenip otyr. Elektrik togynyň yzygiderli öçürilýändigi bilen baglanyşykly kynçylykdan kösenýärler. Emma şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň özi muduna diýen ýaly Owganystana elektrik togyny berip otyr. Änemin şo şo tokdan Talybanlar peýdalanmaýandyr öýdýän. Elbetde peýdalanýar. Inha, şolar Talybanlar inte Kabula girmäke, häkimiýetini tek ele almakalar, Türkmenistanyň häkimiýetleri şolar ýaly gatnaşyk saklap geldiler Talyban. bolýar. Indi şular şu gepleşikde, şu geçirýän gepleşiklerinde şo taýdaky türkmeniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin hi bir zat aýdandyrlar öýdýäňmi? Men-ä şolaň aýdandyklaryna ynanyp biljek. Indi ýagdaý nähili bolmaly? Indi talybanlar häzir indi talybanyň doly e, kontroly ele aljakdyklary indi görnüp dur. Indi paýtagt Kabul elinden giden soň, resmi häkimler häkimiýetlerin elinden giden soň, indi bir köre hata. Indi ýagdaý nähili bolar? Näme üçin günbatar güýçleri edil şu günki gün Owganystany terk edýärler? Bulam başga bir eýlek beýleki bir sorag. Ýöne örän möhüm sorag. Näme üçin şu günki gün birdenike Amerikan Birleşen Ştatlarynyň häkimiýetleri Owganystandan öz güýçlerini çykarmagy karar etdiler? Bolmasa, beýleki tarapdan seredip görüň, 20 ýyllap şu taýda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hem oň soýuzdaşlarynyň harby bazalary näme üçin şu çaka çenli ýigrimi ýyllap şu taýda saklanyp geldi? Sebäbi harby baza diýmek, harby baza açmaklyk islendik bir ýurtda oň öz geosyýasy ähmiýeti bar. Oň öz geosyýasy bähbidi bar. Olam näme üçin sen harby bazaň üsti bilen şu taýda şu regionda etjek zadyň edibilýär? Islendik ýere operasiýa, gizlin operasiýalar ýola goýulýar, harabada-da gizlejek zadyňy gizläberýäň. Resmiler bilen gepleşik geçirebilýäň, basyş görkezibilýäň. Olaryň telefon gürrüňdeşliklerini diňläbilýäň. Hemme edilýän şu ýurduň içinde edilýän hemme elektron operasiýalary kontrollyk edebilýäň. Harby bazalaryň maksatlary şular ýaly zatlara mümkinçilik berýär. Indi näme üçin alagada üstesine-de ýaňy aýtdyk, neşe söwdasy bilen baglanyşykly ýagdaýlara-da kontrollyk etmäge doly mümkinçilik berýär şu harby bazalar. Şo söwdany amala aşyrmakda-da şolaryň gönden-göni roly bar. Indi şular ýaly bähbitli proýektden, şular ýaly geosyýasy strategik bähbitli proýektden el çekip, näme üçin Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hem onuň soýuzdaşlarynyň güýçleri alagadan edil häzirki wagt çykyp gitmeli etdiler? Şu mesele oýlandyranokmy sizi? Seredip görüň, birgiden utuşly mümkinçilikden el çekýärler. Ynha siziň eňi eliňizde utuşly kart bar. Ýöne siz alýaňyz-da şo utuşly karty zyňýaňyz-da bolýar men men şu utuşdan ýüz öwürýän ýeki diýýäňiz. Diýmek, şeýtmek bilen siz has bir uly utuş gazanmak gazanmak planyňyz bar siziň. Diýmek, onda siz has ýene-de ondan hem bir bähbitliräk, utuşlyrak bir zat gazanmak perspektiwasyndan maksadyndan ugur alýaňyz. O maksat nämeden ybarat bolup biler? Ol maksat elbetde Talybany häkimiýet başyna getirip, onda Talybanlary özleri Günbataryň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bähbidi üçin has bir bähbitliräk proýektlerde ulanmak. Diňe şular ýaly netije gelip çykýar. Başga bunu düşündirip bolanok. Sebäbi seň eliňde doly kontrollyk barka, Ýakyn Gündogara sen täsiriňi ýetirip durkaň, şo taýda galmak bilen, şo taýda goşun saklamak bilen, saňa git diýip dyzap duranam ýok, häkimiýetlerem seni saklap otyr, galmagyňy isleýär şo taýyň resmi häkimiýetlerem. Senem alaga eden, aý ýok men-ä mundan bu bize gerek däl diýip gidýäň. Çykdajysy uly diýjek bolýaňmy? Ýok, Amerikan Birleşen Ştatlary çykdajyly zatdan gorkýan ýurt däl ol. Ol Amerikan Birleşen Ştatlary diýilýän döwlet ol dollary özi peçatlaýan döwlet. Oň merkezi banky Federal Rezerw sistemasy dollary özi peçatlaýar näçe gerek bolsa kagyzam köp. Çykdajydan çykdajy meselesi bu taýda esasy rol oýnamaly mesele däl. Onda näme üçin bolup biler? Ya üýtgeşikdir adam ýitgisini çekip otyrmy şu günki gün? Ýok, üýtgeşikdir adam ýitgisini çekenok. Adam ýitgisi çekilýän döwür o wagtda goşun çykarmakda çykarmaga howlukmadylar. O döwür ol irki döwür boldy. Häzirki wagt adam adam ýitgisini çekip, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bir uly ýitgi çekenok. Onda näme üçin? Onda ýaňky zat üçin, ýaňky aýdýan zat üçin. Diýmek, şolaň has uly bir perspektiwa bilen göz öňünde tutýan plan bar. O planam kime garşy gönükdirilip biler? Bilner, o plany elbetde regiondaky Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň esasy strategik garşydaşlary diýip hasaplanýan Orsýete hem Hytaýyň bähbitlerine garşy gönükdirilip bilner. Diýmek, Şu proýekt Talybanlary häkimiýet başyna getirmek, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň strategik garşy garşydaşlaryna garşy indiki oýnuljak bolýan oýnuň başlangyjy, nobatdaky gezek. Şular ýaly oýny Amerikanyň Birleşen Ştatlary we oň kowalision güýçleri ilkinji gezek oýnanoklar. Bilşimiz ýaly, IGIL diýilýän, ýagny Yslam Yslam Halifaty diýilýän ýaňky hereket Yrakda hemem Siriýada döredilen hereket 2000 2003-nji 2004 2000 bagşlaň 2007-nji ýyldan soň başlap e, ýüze çykyp başlan şu hereket nämäň netijesinde döredi? Elbetde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hem saýyudaşlarynyň ýakyn günlerde ýörite planlaşdyryp alyp baran syýasatynyň netijesinde döredi. Tötänleýin dörän zatdyr öýdýäňmi? Ýok. Ýa ýadyňyza düşýän bolsa, şu İgiliň güýçleri Siriýada hökümet güýçlerine garşy uruş alyp baranda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň e, güýçleri şolara garşy hiç bir netijeli bir zat görkezdimi? Elbetde ýok. Ýa e, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň maksady şol Başar Asadyň häkimiýetini diňe bir Başar Asadyň da kimin şu taýda kim oturanam bolsa resmi häkimiýeti agdaryp, şoň ýerine öz dikmelerini getirmek. Ol häkimiýeti eýelejek bolanlar kimler? igil. Islam halyfa Aziz halfany döretjek bolýan ýaňky güýçler. Indi özüňiz pikir edip görüň. Strategik maksatlar üçin şular ýaly güýçleriň kömeginden peýdalanyp bilýän ýurtlar Taliban ýaly güýçleriň peýdaly kömeginden ýüz öwürmezler. Bu düşünikli. Indi eger Taliban geljekde, ýakyn geljekde Orsýete galyşy ulanyljak bir proýekt bolsa, Orsýete zyýan ýetirmek üçin Talyban hökman Merkezi Aziýanyň üsti bilen geçmeli. Ýa-da etjek hereketini hökman Merkezi Aziýanyň üsti bilen etmeli. Nähili hereket etjegem bolsa. Gizlin hereket edijegem bolsa, etjegem bolsa, açyk hereket etjegem bolsa, aralykda Orsýet bilen aralykda Merkezi Aziýa ýurtlary bar. Şol sanda Türkmenistan-da. Muň özi nämäni aňladýar? Muň özi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howpsuzlyk ýagdaýynyň mundan beýläk gaty uly ýiti meselä öwrüljekdigini aňladýar. Elbetde, talybanlar häzir gepleşigem geçirip bilerler, elbetde, talybanlar häzir size size sözem berip bilerler, ýok biz size size batyrynjak däl, biz size degjek däl diýip. Ýöne bu taýda Amerikan Birleşen Ştatlary bilen Talybanyň arasynda nähili ylalaşygyň esasynda şu proýektiň, häzirki ýola goýlan proýektiň amala aşyrylýandygyny biz entäk bilemzok. Özüňiz pikir edip görüň, häzir Amerikan Birleşen Ştatlarynyň güýçleri, harby güýçleri häzir Owganystandan dek doly çykarylanok. Olaryň harby bazalaram tek birnäçesi şo taýda. Käbir beýleki döwletleriň hem harby bazalary şu şu taýda. Ýöne talybanlar şolaryň gözüniň öňünde tutuş şu häzir ýurdy basyp alyp otyrlar. Indi tutuş häzir hökümeti ele aldylar, indi Kabulda. Näme üçin olar sesini çykaranok? Näme üçin hiç zat bolmaýan ýaly arkaýyn ýurtdan çykyp otyrlar? Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bu barada asla beýana dem edenok. Ine, indi üçlenji gün beýana dem edenok. Şu Talibanyň häzir şu häkimiýeti basyp almagynyň hem hem şoň berjek netijeleri barada, şoň nähili netijesiniň bolmagy mümkin? Ýa biz hem muňa protest bildirýäňmi? Ýa sen bunu kabul edýäňmi? Bu öz pozisiýaňy beýan etmeli, beýan etmeli. Şony hem edenok. Göz ýummaly, göz ýumýarlar. Diýmek şu bähbit. Şoň üçin häzir Türkmenistana nähili ýol galýar? Türkmenistana diňe haýsydyr bir güýçliräk koalisiýa arka diremek galýar. Elbetde Türkmenistan özüniň neýtrallyk statusynyň, neýtralitet, bitaraplyk statusynyň bardygyny aýdan bolup öňe sürüp biler. A sen neýtrallyk statusyňa gulak gabartýan, ol Talyban sen neýtrallyk statusyňa e, hormat goýjak. Şoň üçin edil häzirki wagt Gynansak-da Türkmenistan hiç bir harby bileleşige degişli däl. Harby bileleşige girenok. Harby bileleşigiň ýardamyndan peýdalanmaga çalşanok. Özbaşdak gepleşik alyp baran bolýar, özbaşdak hereket etjek bolan bolýar. Ýöne bu ot bilen oýun etmek. Iň bolmanda ine postsowet döwletleriniň käbirleriniň hasabyna döredilen howpsuzlyk howpsuzlyk baradaky bileleşik bar. Kollektiwleýin howpsuzlyk baradaky ylalaşyk diýip bir bileleşik bar. ODKB diýip. Ana şoň düzümine bir bäş sany döwlet diýilýär. Iň bolmanda şolaň hatarynda hereket edip bilerdi. Mysal üçin, şolara agza bolup bilerdi da Türkmenistan. Iň bolmanda şolar bilen agza bolmasa-da, şolar bilen özara bir e, hyzmatdaşlyk barada ylalaşyk gol çekip bilerdi. Ýöne şonam edenok indi Türkmenistanyň häkimi. Ine şular ýaly ýagdaý, gara galagoply ýagdaý. Indi Talyban gelse bu ýagdaýa nähili täsir eder? Türk öz Owganystanyň öz syýasatynda nähili üýtgeşiklik peýda bolar? Ol nä ozalky alnyp gelýän syýasatdan, ideologiýadan düýpgöter tapawutlanymy ýa az-owlak tapawutlanymy? Talybanyň döwründen şo ozalky ýurda häkimlik eden döwründen habardar adamlar elbetde Talybanyň kimdigini nähili güýçdigini olar bilýändirler. Ýöne bilmeýän adamlar üçin ýöne käbirleri simpatiýa bildirjek bolýan ildeşlerimiz bar käbir kommentariýalary okaýan welin aý näme olar diýýär biziň dindarlarymyz biziň diýýär ynha musulmanlarymyzdyr da diýýär, o kapyrlar diýýär, namaz okaman ýören kapyrlar diýýär, kowurlar-da ýerine gelerler. Ana diýýär, musulmanlaryň sany köpeler, näme doganlaryň. Biz şeý diýip otyrgyn, biziň bir akmak nemelerimiz, türkmenlerimiz. Bu Talybanyň dini prinsipi, dini ideologiýasy, bir adaty sünni ideologiýasy, sünni dininiň ideologiýasy hem diýýär. Talybanyň uýan dini, şolaryň dini ýörelgesi aşarit diýip atlandyrylýar, aşaritler. Aşaritler bolanda näme bolýar? Aşaritler diýen ideologiýanyň düýbüni tutujy biziň eramyzyň 9-njy, 10-njy asyrynda e, Yragyň täzeki territoriýasynda ýaşan Abu al-Hasan al-Aşary diýlen e, islam islamçy teolog. Islam dininiň teology öz boluşly bir mekdep döredýär. Ýagny islam dininiň ideologik mekdebini döredýär. Ol islam dininiň ideologik mekdebiniň aýratynlygy kelamçylar hemem pelsepeçiler diýlen bir ýörite filosofiki taglymatlara meňzeş özbaşylyk bar. Indi bu aşaritleň, aşaritleň, aşaritler diýilýän ýa şol aşari diýilýän şo ýanky e, teologyň adyndan gelip çykýar. Aşaritleň aýratynlygy nämeden ibarat? Olaň hem olaň ýanky şo kelamçylar hem pelsepeçiler diýilýän ýakyn ýakynlygy nämeden ibarat? Aşarytlaryň şol aýratynlygy, bular Gurhanyň özünde ýazylan zat edil şol ýazylyşy ýaly kabul edilmeli däldi, ilki öz aňyň eleginden geçirmeli, şony öz ýagdaýyňa uýgunlaşdyrmaly, şoň çözgüdini özüňçe tapyp, sebäbi Gurhan matal ýaly ýazylan diýýärler. Şoň üçin biziň akyldarlarymyz şu Gurhandaky matal ýaly ýazylan zatlaryň içinden çözgüdini tapyp, şuny şeýle ulanmaly diýse, biz şu Gurhanda şeýle ýazylypdyr diýip, indi salafylar ýa wahabistler ýaly şol Gurhanyň her bir sözüne eýerjek bolup durmaly däl-de, özümizçe, öz düşünjämiz boýunça hereket etmäge hakymyz bar diýlen ideýadan ugur alýarlar. Olar şu meselede şaýylardanam, sünni mezhebiniň wekillerinden tapawutlanýarlar. Bolmasa olar özlerini sünniler diýip hasaplaýarlar. Emma bulardan tapawutlykda, mysal üçin, aşaritlerden tapawutlykda, salafiler, wahabişler näme diýýär? Gurhanda näme ýazylan bolsa, edil şo durşuna kabul etmeli. Onda hem şu döwrüň ýagdaýyna da uýgun uýgunlaşdyrjak bolup durmaly. Ýa Gurhany, eger Gurhanda ýazylanmy, kapyryň kellesini kes diýip, şu kapyryň hem kellesini kesmeli diýip düşünýär olar. Emma talybanlar näme? Bular hem kelle keserler. Ýöne bulan bular şol aýdaly, şaýy mezhebine ýa sünni mezhebine mahsus liberalrak, erkinräk dini çemeleşmeden tapawutlykda bular näme diýýär? Bular Gurhana, hadysa özçe düşündiriş berýärler-de, hawa, edil şular ýaly edip ýazylmandyr diýýär Gurhan, ýa hadyslarda. Ýöne biziň düşünişimiz şular ýaly diýip, ol düşüniş hem şol ýoly, ýaňky aşarytlar mekdebini, şoň ýoluny esaslandyran Al-Hasan al-Aşaryň hem ideýasyna eýermän, ondan hem has erkinräk interpretasiýa berip, many berip, özleriçe ýoýup, özleriçe bir düzgün ýola goýupdyr. Indi bu düzgünleň içine nähili düzgünler girýär? Bular e, şol sanda näme üçin mysal getirmeli boldum. Indi men käbir owgan tanşlarym bar. Ana Azatlyk radiosynda işlän kärdeşlerim bar. Şolardan soraýan, şu indi Talibanyň döwründe siz ýaşaňyzda 96-njy ýyldan 2001-nji ýyla çenli. Şolaň ýöreden dini syýasaty, şolaň ýola goýan dini kada kanunlary adaty sünni mezhebindäki kada-kanunlardan näme bilen tapawutlanýar? Näme üçin şolar sizi öz özlerini näme üçin size şeýle ýigrendirdi? Näme üçin halk şolara garşy boldy diýip men şol öz döwründe hakykatdan hem halk halk köpçüligi aglap aty nägile bolup şolara garşy na koalision güýçler gelende 2001-nji ýylda halk halkyň öz aýaga galyp talybanlara garşy uruşdylar. Näme nädip diýen şolar ýigrenlerde diýen mysal getirýär mysal üçin. Şolaryň düzgüni boýunça şu aşarytlaryň düzgüni boýunça Eger sen musulman bolsa sana aýdym et, aýdym aýtmak, saz etmek bolan. Saz çalmak bolan, aýdym aýtmak. Aýdym aýtmak, saz, saz çalmak, Hudaýdan ünsüňi sowmak. Ýa-da dünýewi keýplere ähmiýet bermek. Aýdymyň hem sazyň ornuny sen diňe doga-dileg bilen doldurmaly diýip düşünýän olar. Aýdym-saz gadagan. Sport bilen meşgullanmak bolanok. Sport bilen meşgullanmaklygam, olam şeýtan iş, olam kapyryň işi. Hawa, sen o sport bilen meşgullanyňda, sen Hudaýdan, Allahdan ünsüňi sowýaň. Hawa, keýpe, ol özboluşly bir keýp, keýp alýaň. Muň özem şirk. sport bilen meşgullanmak bolanok. Sag, saglygyň üçin sport bilen meşgullanjak bolýar. Adam meşgullananda näme üçin saglyk üçin meşgullanyp biler? Şol hem bolanok. Allah Teala näme saglygyň aladasyny etme diýýär. Ýok, ne bulan düşünişi şon ýaly. Ondan aýal gyzlara bilim almak bolanok. Gurhanyň hiç ýerinde aýal gyzlara bilim almaklyk gadagan edilenok. Hadysda da gadagan edilenok. Gaýta maslahat berilýär. A bular, ýok sen aýal-gyzmy, aýal-gyz bolsaň seň ataňa bilim almak bolanok. Talybanlaň şu ýurdy dolandyran bäş ýylyň dowamynda öz sowatlylygy boýunça Owganystan iň yzdaky dünýäň iň yzyndaky yzdaky ýurdyna öwrüldi. Onsoň ýaş oglanlara on dört ýaşyndan beýläk başlap, eger şolaň sakgaly-murty ösýän bolsa, şolara sakgaly-murtuny syýyrmak bolanok. Sen ýaş oglanam bolsaň, eger özüň aslynda bir köse bolmasaň, mysal üçin sen käbir adamlarda, käbir çagalarda, ýetginjeklerde sakgal murtam ösenok. Olar ýaly nim ýagdaýda onda bagyşlaýarlar. Eger sakgal murtuň ösýän bolsa, seňem ýaşyň on dört ýaşdan uly bolsa, sakalyň teň belli bir derejede uzynlygy belli bir derejede bolmaly. Onam näme bilen ölçeýärler? Aňa gelmejek bir ölçeg bilen ölçeýärler. Ol Gurhanda da agzalmadyk, ol e, hadysda da agzalmadyk. Men ine şol kardeşlerimin, owan kardeşlerimin biri aýdýar. Ýol diýdi, diýär, barýansyň. Men diýär, ýaş oglan diýär, 19 ýaşdan, oglan 19-20 ýaşda oglan bol, men diýär, sakalym şu taýda bolmaly diýär. Men göwüme ýetip duran bolmaly. Men hem halam ýok, ýigrenýän, ýöne onda da näme etjek diýär. Ondan bolan diýen şu Talibanyň her ýadymda satyşylar durýar diýen. Şu din, din e, standartyna e, gözegçilik edýär. Saklaýarlar diýýär, näme diýýärler diýýär, ellerinde diýýär, o kerosin lampasy diýip lampa bar diýýär. Bilýänsiňiz kerosin çyra diýip bir çyra ýa şeýle lampa turulýandyr. Ne şonu ýa standart edip alýarlar. Şu kerosin lampasyny ellerine alýarlar da diýýär, meň sakalym diýýär, ýokardan göýberýärler diýýär. Şu aşakdan çykmasa diýýär, meň sakalymyň uzynlygy. Meni alýarlar-da diýýär, näçe, şu sany ýadyma düşenok, näçe gezek dürre bilen meni ýençýärler diýýär. Ana şolaň düzgüni. Ýa-da ol oglan aýdýar, men-ä aýdym-saz etmegi gowy görýän, ol akkordeon çalyp gowy aýdym aýdybilýän oglan-da. Men diýýär, şu aýdym-saz etmek üçin diýýär, birinjiden-ä diýýär, öz janyma ynanýan iň ýakynymyzy çagyryp bilýän diýýär. Sebäbi hemme kişä janyňam ynanyp bolanok diýýär. Sebäbi aýdym-saz edäýseň, onam bir goňşyň ýa bir görip goňşyň ýa senden ar aljak bolup ýören bir tanşyň şony göräýse, eşidäýse baryp hökman ne Talybany aýdýar diýýär. Şoň üçin diýýär, men käwagt bir oturyşyp bir oturyşyk edip bir dostlarymyň ýanyna bir aýdym aýdasym gelýär diýýär. Ýa olaň diňläsi gelýär menden haýyş edýär diýýär. Men näme diýýär diýýär, men biziň jaýymyzyň aşagynda podwal bar diýýär. Şoňa akkordeonymy alýan, şoňa düşýän. Hemme penjireleri ýapýan ses çykmaz ýaly gapyny ýapyp diýýär, şeýdip ýuwaşlyk bilen aýdyp, şeýdip oturyşyk edýärdik. Şeýdip ýaşadyk diýýär. Ine indi ene Talyban indi gelse ana şol şo biziň biziň ine käbir illeşlerimiziň e, şo begenip oturan illeşlerimize ýetirjek bolýan adam. Üstesine e, Talyban döwründe e, sähel bir düzgün bolsaň o taýda şu resmi sud ýaly sud häkimiýeti ýaly bir häkimiýet ýok o taýda struktura ýok. Ol bir Dini ýaňky kady bar. Bir adam seň ykbalyňy çözýär. Ondan soň sportlar ýatyrylandan soň bular näme etdiler? Şol esasy meýdançalary sport meýdançalaryny, futbol oýnalýan meýdançalar bolsun, uly beýleki sport ýaryşlary geçirýän meýdançalary adamlara jeza berilýän bir ýaňky meýdança öwürdiler. Gan dökülýän ýere urdular. Özlerem näme edýär, tomaşa etmeli şoňa. Adamlary sürýärler, çaga bol sen, uly bol tapawudy ýok, kiçijik çagalaň psihikasyny döwýärler şeýdip. Kiçijik çaga şo taýda adamlaň kellesini kesilişini, adamlaň maňlaýyna ok berilişini ýa-da daşlanyp öldürişini, öldürişini görüp şoňa tomaşa etmeli. Köpçülikleýin jeza beriş çärelerini şeýdip gurnaýarlar, adamlary gorkuzmak üçin. Özem ölüm jezasy nähili ýagdaýda, sähelini aýdaly bir aýal maşgala bilen erkek adam bir ýerde duşan bolsa özlerem arasynda nika barada nika baglaşandygy hakynda bagyşlaň şadatnamalary ýok bolsa gutardy sen ana sen zina etdiň ýa-da biri sana şyltak atsa ana men plan bilen plan plan bilen planyň ýatanyny gördüm erkek adam bilen aýalyň gutardy şolaryň ikisine de ölüm jezasy berilýär Indi şular ýaly syýasat alyp bardylar. Indi Talyban näme diýen, näme diýen bolýar şu arada ynha Moskwa gelip duşuk geçirilenden soň žurnalistleriň öňünde Talybanyň şu birki sany delegasiýasynyň wekili press konferensiýa berip çykyş eden boldy. Şu taýda bular indi dünýä jemgyýetçiligini ynandyrmaga çalyşdylar. Biz diýýär, geljekde häkimiýeti ele alsak, gorkup oturmaň, biz aýal-gyzlaryň bilim almagyna-da ýol bereris, biz söz azatlygyna-da ýol bereris, aý, biz näme-näme diýip, birgiden zatlary agzap geçdiler. Näme üçin indi şolar şo zatlara üns berip, žurnalistiň öňünde çykyş etýärler? Sebäbi öz döwründe talybanlar terroristik hereket diýlip yglan edilenden soň, ol olaň şol ýurdy dolandyran döwründe daşarky döwletlere terroristik hökümet bilen, olaň hökümeti bilen hiç hili gatnaşyk saklamaklyga ýol berilmedi, gadagan edildi. Şonuň üçin indi bular düşünýär, indi şondan sapak alan bolmaly. Hä, biz indi birazajyk bulara wada berip, köşeşdiräýmesek, Geljekde ýene-de biz sanksiýaň astynda bolarys, geljekde ýene bize ýaňky terroristler hökmünde gararlar diýip, indi bu bular dünýä jemgyýetçiliginiň birazajyk garaýşyny üýtgetmäge çalyşýarlar. Bu bir tarapdan gowy zat ha bu. Eger şular hakykatdan hem şol ozalky eden işlerinden, ozalky eden zalymlyklaryndan sapak alyp, şolara görülen, şulara bolan garaýyş, dünýä jemgyýetçiliginiň garaýşyndan hem sapak alyp, indi bular bir azajyk öz taktikalaryny, syýasatlaryny, ideologiýasyny üýtgetjek bolýan bolsa bir tarapdan bu. Ýöne beýleki tarapdan bular barybir şol ideologiýaň adamlary. Bular öz ideologiýasyndan el çekenoklarda bir azajyk ýumşatjak bolýarlar. Emma özleriniň garaýşynda, dünýä garaýşynda şol ozalky ýöreden praktikasynyň dogrudygyna ynanýan adamlar. Bular öz dininden ýüz öwürýän adamlar däl-ä. Biz dinimizden ýüz öwürýäs. Olaň din diýip düşünýän zatlaram ýaňky meň aýdan zatlaram. Şonuň üçin bular bilen bir kadaly bir jemgyýet gurmaklyk ol aňsat iş bolmaýar. Her näçe bular syýasatyny üçe üçe çök bolsa üýtgedi üýtgedi bersinler. Ýöne meň öz garaýşym boýunça bular e, kadaly bir bir döwlet hökmünde, bir hökümet hökmünde e, bir progressiw adam hukuklaryna birazjyk az-owlagym bolsa ýol berýän bir neme hökmünde alyp gidip bilmeýär. Beýleki tarapam ýaňky ýaňky agzan mesele. Nähili ylalaşygyň esasynda günbatar güýçleri Owganystany terk edýärler? Bular bilen nähili ylalaşyga geldiler? Bu taýda ylalaşygyň bardygam göze görnüp duran zat. Ylalaşyksyz bular ýaly zat edilmeýär. Ylalaşyksyz sen ýöne git alag etdiň, ýurtdan çykyp alna hökümeti al diýilmeýär. Diýmek, şu taýda ikitaraplaýyn bir ylalaşyk bar. Bolýar. Biz ýa sizi ine tutuş Owganystany eýelär ýaly ederis, Owganystanyň hökümetini hem ele alarsyňyz, ondan soň siz bize ýöne käbir zatlary etmeli bolarsyňyz diýlen ýaly şert goýlandygy görnüp dur. Ana şol şertiň hem nämedigi ýakyn wagtlarda belli bolar. Ýöne bu taýda eger bolýar, bular ýaňky Talybanlar Günbataryň hem güýçlerine söz berip bilerler, sözüni sözüni yzyna-da alyp bilerler. Ýöne eger Talybanlar üçin bähbitli boljak bolsa, aýdaly Günbatar häzir milliardlarça dollar ýardam berip başlasa, ýarag kömegini berip başlasa Taly Talybana. Eger edil häzir Günbataryň özi şony etdi. Häzir tu- göz öňüne getirip görüň, Owganystanyň territoriýasynda onlarça harby bazalar bar, Günbataryň harby bazalary. Şu taýdaky ýaraglary äkidendir öýdýäňmi? Ýok. Şo taýda gyýaraglary äkitmäge bulan ýagdaýlaram ýok. Diňe häzir bulan bar aladasy, Günbataryň häkimiýetleriniň bar aladasy öz esgerlerini şo taýdan çykarmak, ofiserlerini çykarmak. Biram diplomatlaryny çykarmak. Häzir Owganystanyň territoriýasyndan, o ýanky Kabulyň aeroportyndan iki-ýeke samolýot uçýar. O taýdan tehnikany alyp gider ýaly olaryň mümkinçiligi ýok. Şoň üçin şo taýda tutuş hemme tehnika galýar. Indi özüňiz göz öňüne getirip görüň, nähili harby tehnikalar şo taýda Talybanyň eline galdyrylýar. Şu ylalaşygyň alamaty. Şu ylalaşygyň alamaty häzir Owganystanyň Talyban hökümeti uly ýaragly güýçli bir döwlete, hökümete öwrülýär. Gaty uly ýaragly güýçli. Ondan soň ýene bulara gizlinlik ýoly aşaklyk bilen ol ýaňky IGIL-e kömek berilişi ýaly, Al-Kaýda kömek berilişi ýaly Saud Arabystanyň üsti bilen edilişi ýaly bulara ýene gizlinlik bilen kömek edilmegem mümkin. Ol ähli ähtimallygam aradan aýryp bolmaz, eger ylalaşyk bar bolsa. Ondan soň bolsaň bular nähili hereket etjek? Häzir Türkmenistan Türkmenistana aýdaly ele almak üçin ýöne Hudaý saklasyn. Talybana ullakan bir e, herekedem gerek däl, güýjem gerek däl, ýaragam gerek däl. Şu taýt bir 5 5-10 müň el ýaragly Talyban geçse häzir serhetden Türkmenistanyň häkimiýeti ýykylýar. Türkmenistan ele geçýär şolam gelin. Bizde oňa ýaragly garşylyk görkezer ýaly, bizde olar ýaly harby türgen tälim alan taýýarlykly goşun ýok. Watan üçin janyny berjek bolup duran iki-ýeke adam bolsa bolaram, ýöne o taýda häzir harby esgerleň taýýarlygy ýok. Olar ol sygyrlaň tezegini artsynmy, olar gurluşyk bilen meşgullansynmy, köçe süpürsinmi biziň esgerlerimiz, ýa o taýda o gidip baýyrlardan pisse ýygsynlarmy görgüliler, ýa-da harby taýýarlyk geçsinler. Bularyň ellerine ýarag berlen oňa. Diňe bir esgerleň däl, polisiýanyň eline häzir ýarag berilmeýänini aýdýarlar. Sebäbi diktator režimi özünden gorkup otyr. Adamlara ynamy ýok. Indi şu armiýa bilenmi biz Talybana garşy durup biljek? Ine şu tarapy bar. Şoň üçin Türkmenistanyň režimi, Türkmenistanyň hökümeti islese, islemese de haýsydyr bir güýje, harby bileleşige arkasyny diremeli bolýar. Şony etmese, onda ýurduň işi gaýdýar. Indi Şo ýurtdan çykarylmak, häzir Owganystandan indi çykmak, adamlary äkitmek meselesinde häzir indi Talyban paýtagty aldy welin, ýek-düýn Talybandan gorkýan müňlerçe adam indi ýurtdan çykmagyň aladasyny edip otyr. Türkmen, menem ýaňky aýdyşym ýaly, türkmenlerem şolaryň içinde bar. Bu görgüliler häzir näme etdi? Şu Talyban ana hökümediň binalaryny ele aldy diýlen maglumat ýaýran badyna Talybanyň özlerine kast etjegini, özlerinden ar aljagyna düşünip oturan müňlerçe adamlar, görgüliler Kabulyň aeroportuna ylgap başladylar. Ine serediň bu aýylganç ýagdaýa. Ine şu taýda şu Kabulyň aeroporty, ine dek düýn bolup beren waka. Ine serediň, adamlar şu taýdan iki ýeke uçar uçýar, daşary ýurduň uçarlary. Şolara aslyşyp, şolarda şolar bilen gitmäge umyt edýärler. Ýöne o taýda mümkinçilik ýok, olary alyp gitjek hiç bir uçar ýok. Serediň dyrmyşyp. Birinjiden şu uçaryň häzir uçjakdygy hem belli däl. Ýöne şu görgüler şoňa umyt edip, şu näçe mümkin boldugyça şu uçaryň içine girjek bolýarlar. Şu gün bolmasa ertir uçar diýen umyt bilen. Serediň. Ine adamlar. Kimden gaçýar şular? Talybandan gaçýar, näme üçin gaçýar? Şu görgüliler şol daşary ýurt güýçleri bilen hyzmatdaşlyk eden adamlar şular. Ine şularyň köpüsi. Häzir şular gaçmasa şularyň başy ölümli, ölümli mal talaňdy diýilýän zat şu. Deslapky maglumata görä, diňe ýöne Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harbylary bilen hyzmatdaşlyk edýän dilmaçlarynyň sany 12 müň töweregi hasaplanýar. Ýöne dilmaçlaryň sany. Başgalar hakda gürrüň ýok. Sen eger ýaňky duşman diýlip hasaplanýan adamlara sen dilmaçlyk eden bolsaň, seni öldürýärler. Ýaňky ylgap şol aeroporta barýan adamdan içinde şolar ýaly adamlar kän. Daşary ýurt e, kompaniýalary bilen, firmalary bilen hyzmatdaşlyk edilen eden adamlar bar o taýda. Olaňam köpüsini talybanlar duşmanlar diýip hasaplaýar. Häzirem häkimiýeti ele alsa, talybanlar şolara çäre görýär. Emma Günbatar ýurtlarynyň e, syýasatyna seredin. Şolar şolar bar diýip alat edýärler, indi şu şu gün alat etmeli şolar bar. Häzir ertire bir güne galdyrylsa, şol adamlaryň bary çöklenýär. Eger mart aýynda şu ýurtdan çykjakdygyny yglan eden bolsaň, o näme üçin şu öňünden şu adamla şu adamdan aladasyny etmediň? Mart aýynda bular çykjakdyklaryny yglan etdiler, o sentýabra çenli goşundan biz çykararys diýip. Ýöne öňi bilen bu taýda halas edilmeli adamlar bar. Ana, bulaň syýasaty. Indi Owganystanyň özi umuman taryh boýunça ýakyn taryhyny alamyzda bir hakykatdanam dünýewi jemgyýete, dünýewi bir e, jemgyýet gurluşyna taýýar halk, taýýar millet diýilýän ýaly bir soraglar hem ýüze çykýar. Käbirler şo soragy hem berýär. Aýdýar, Owganystan hiç haçan hem diýýär, orta asyrlar e, ýaňky siwilizasiýasynyň orta asyrlar e, jemgyýetiniň derejesinden hiç haçan hem ýokary galmandy. Mydam uruşyp geldiler. E, inden şeýle bolar, bilen e, borçlary şon ýaly, bilen milli aň düşünjesi şon ýaly diýip aýyplama bildirýänler. Ýöne bu aýyplama bilen men özüm şahsy özüm ylalaşamok. Näme üçin diýseňiz, Talybanlardan öňki bir azyrak öňki döwri alyp görsek, Owganystanyň şeýle bir üýtgeşik jemgyýetde ýaşan bir döwri boldy. Gözüň gidäýmeli döwür boldy. Şony käbir adamlar bilenok, käbir owgan ýaşlaram häzir bilýän däldirler. Ine şu ýakyn taryhdan almaly bolsa, şol ine birnäçe elbetde birnäçe döwlet liderleri, birnäçe şalar, e, çalşyryldy Owganystanda. Owganystanyň özi aslynda garaşsyzlyk garaşsyz döwlet hökmünde öz garaşsyzlygyny şu ilkinji şa resmi şa diýip yglan edilen Amanullah şaň döwründen başlandy. Ol 1919-njy ýylda, ýagny şol Britan koloniýasy, ýa Britanlar şo taýda öz kolonial syýasatyny ýöredýän döwründe şol e, puştunyň içinden Pagian diýen şäherden bir ýaş oglan çykyp, halka, halkyň gozgalaňynda öňbaşçylyk edip, özüni görkezip, onuň ady Amanulla boldy, Amanulla han diýen ady alyp, şolam e, o prezident diýen elbetde wezipe de ýokdy, şol şalyk etdi-de. Olam ýöne görýäňmi, oňa da garşy Britaniýanyň öz kolonialistleri hem şoňa tarapdarlary oň güýçlerine garşy e, urşy guran edip, şeýdip ýurduň içinde 2 ýyllap grajdanlyk urşy boldy. on dokuzynjy ýyldan ýigrimi birinji ýyla çenli. Agyr soňy Britaniýanyň kolonialistleriniň hiç hili buňa çäresizligi sebäpli olar ýurdy terk edip gitmeli boldular. Şeýdip, Owganystan hakyky özbaşdak bir döwlet hökmünde e, tanalyp başlandy. Şondan hem şondan soň elbetde birnäçe ýolbaşçy döwlet liderleri çalşyldy, ýöne şolaryň içinde Muhammet Zahir şa diýip bir döwlet lideri boldy, ýurda 40 ýyllap ýolbaşçylyk etdi. Muhammet Zahir şa nädip döwlet başyna geldi? Şoň kakasy Muhammet Nedir, Nedir şa diýip yglan edilen adam bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýyl bilen otuz üçünji ýyl aralygynda ýurda liderlik etdi. Şonda-da şoň janyna kast edip öldürdiler. Indi şoň kim tarapyndan öldürilendigem belli däl. Öli oň janyna kast eden adamyň özi belli, ol bir ýaş oglan, olam şol harby gimnaziýaň uçurymlarynyň şu gutarjyş, okuw gutarjyş çäresine gatnaşanda şol Nedir şa şolaň biri Şu uçurymlaň biri ýanynda ýara bar eken, şoňa uly aty öldürýär. Ýöne oňa kim görkezme beripdir, kimiň buýrugy boýunça edipdir, ol häzir henizem syr bolmagyna galýar. Ýöne şu Nedir şa özüniň ýurdy dolandyran dört ýylyň dowamynda halky özüne şeýle söýdürensoň, şeýle özüni aldyransoň halka, şoň Fransiýada okap ýören on dokuz ýaşly ogly ýaňky şo Muhammet Zaýry halkyň özi çagyryp getirýär. otuz üçünji ýylda, kakasy öldürilenden soň. Şeýdip, şo on dokuz ýaşlyja ogluny şo ýurduň döwlet lideri edip goýýarlar. O wagtam ýaňky aýdyşym ýaly prezident diýen wezipe ýok, şa diýýärler. Şoň üçin şoň adyna Muhammet Zahiri, Muhammet Zahir şa diýip e, dakdylar, e, berdiler, ýerine şa lakamyny goýdular. Şeýdip hem şo 33-nji ýyldan 1973-nji ýyla çenli 40 ýyllap Muhammet Zahir şa Owganystany dolandyrdy. Muhammet Zahiri şaň şo Owganystany dolandyran şo döwründe ýet, ýa-da kyrk ýylynyň dowamynda Owganystanda görlüp-eşidilmedik bilim hemem medeni reformalar geçirildi. Özem Muhammet Zahiri şa Günbatarda bilim alan ýa oglan hökmünde, adam hökmünde hem Günbataryň medeniýetinden köp zatlary almaga çalyşdy, hemem Sowet Soýuzy bilen hem ýakyn hyzmatdaşlyk saklady. Sowet Soýuzyna-da öz ýaş ýyllaryny iberip, şu taýda Owganystanly ýaş oglanlar gyzlar, şu taýda ýokary bilim alyrdy. Döwletiň öz hasabyna. Soňam getirip şu spesialistleri döwleti ösdürmekde halk hojalygynyň dürli pudaklaryny ulanyp şu spesialistler häzir hem Muhammet Sahir şaň döwründe bilim alan ýaşlar, indi o döwürde ýaş ýaşlar, ýaşlar häzir hem bar. Olaryň köpüsi häzir orsça döwürläp. Hem günbatara uratdy. Ina şonda käbir suratlara serediňde, men şo şo döwürde Muhammet Zahir jan dolandyran döwründe galan bir taryhy arhiw suratlary bar. Ina şuta serediň aýal gyzlar. Ina şular 50-nji ýyldan student ýaşlar, ina serediň. Ina student gyzlar, kelleleri ýalaňaç, gysga köýnekli, ýubkaly, e, ina institutda okuwa barýarlar. Ina serediň, ina şular owgan ýaşlary, ina şular. Bi şulaň günbataryň ýaşlaryndan näme üýtgeşik tapawudy bar? Serediň, ine şulaň geýnüwlerine, oturyşlaryna, zadyna. Ine. Ine bulam iş ýerinde. Owganystanyň gelin-gyzlary özara pikir alyşyp durlar. Serediň, hiç şulaň günbataryň aýal gyzlaryndan üýtgeşik tapawudy barmy? Ine şurada bir surat bar. 2013-nji ýyl bilen ýa 2050 1950-nji ýyl bilen 2013-nji ýylyň tapawudyna serediň diýip serediň. Ýokarky suratda bir kitaphanada iki sany zenan maşgala dur. Owganystanly aşakda da ine häzirki döwür. 2013-nji ýylda aýal gyzlaryň ine Owganystandaky aýal gyzlaryň şey, e, keşbi. Ine şu dünýä tapawudy bar. Ine Owganystan Şo döwürde nämäni görkezdi? Dünýä siwilizasiýasy bilen aýakdaş gidip biljekdigini görkezdi. Ol diňe döwlet liderini hem döwlet lideriniň alyp barýan syýasatyna baglydy. Döwletiň hökümetiniň ýöredýän syýasatyna baglydy. Sähel bir progressiw pikirli adam gelse, sähel ynsaplyrak adam gelse, şo ýurdy düýpleýin üýtgedibilýär. Medeniýetinem, ylymynam, biliminem. Emma soňky döwürler ine Günbatar güýçleriniň şo taýy pul ýatyrmagynyň netijesinde-de şol Muhammet Zahir şaň döwründe döredilen ýagdaýy döredip bilmediler. Näme üçin? Sebäbi şonda haýsydyr bir güýçler islänok. Içindäki korrupsioner korrupsionerler öz kiseleriniň aladasyny etýär, daşyndakylaram şu pul ýumagyň aladasyny edýär ýa-da şo taýda şo jemgyýetiň özüniň aňynyň ösmegini isläýnoklar. Sebäbi adam näçe, halk näçe göýdük boldukça bilim taýdan, akyl taýdan, medeniýet taýdan, şonça-da ony ezmek hem kontrollykda saklamak aňsat däl. Bu ýönekeý tehnologiýa. Emma şu käbir adamlaryň pikir edişi ýaly Owganystan orta asyrlar döwründen hiç haçanam açylmaz diýýän adamlaryň pikiriniň ýalňyşdygyny görkezmek üçin men ýaňky suratlary görkezdim. Jemgyýeti düýpli özgerdip bolýar. Ýöne indi gynansak-da, häzir jemgyýeti, owgan jemgyýetini häzirki ýagdaýdan hem has pese düşürjek güýçler geldi. Talybanlar geldi. Indi bu talybanlar bilen Merkezi Aziýa ýurtlary, Türkmenistan nähili hyzmatdaşlyk alyp barmaly? Bu talybanlaryň erteki gün nähili plany amala aşyrmagynyň mümkin, nähili howplarynyň bardygy barada bular nähili pikir edýärler, şoň aladasyny edýärlermi öňünden? Şu wagtdan nähili şular çäre görmeli hem nähili çäre görüp ýörler? Ine şuň özi uly soraglaryň biri. Umuman men şu gezekki gepleşigimde ine şular ýaly köp dürli soraglara birazjyk ünsüňizi çekmek isledim. Başardygymdan öz e, öz şahsy garaýşymy aýtdym, başardygymdan obýektiw we gürrüň etmäge çalyşdym. Ýöne pikirlenir ýaly bu taýda mesele kän. Umuman biz bu wakalary yzarlap durarys. wagtymyzyň, hal-ýagdaýymyzyň boldugyndan siz hem yzarlap duruň, bar bolan maglumatyňyzy bilen ýa biziň bilen hem paýlaşyp duruň. Hawa, hemem ýene-de geljekde meň edýän çykyşlarymy halaýan bolsaňyz, nähilidir bir haý hemmesi bilen ylalaşmak hökman däl, haýsydyr bir aspektleri ýa jähtleri bilen siz ylalaşýan bolsaňyz ýa şony gyzykly görýän bolsaňyz, meň kanalyma abuna ýazylmagyňyzy dowam etdiriň, laýk basyň, Ebem kommentariýa bölüminiň bölüminde öz garaýyşlaryňyzy beýan etmegiňizi dowam etdiriň. Men diňe muňa şat bolaryn. Şu günlükçe üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň.